Ok, kan miphun hawi hna nan dam cio la tiah zumhnak ka ngei i tutan hi kan miphun ning piin kan theih bantukin atu lio cu raltuk lio caan a si caah khan ahopaoh Vei tutan ai tutan hi cu biaruahnak si loin biaruahnak le interview si loin aa raltuk lio ah siseh cucun ramdang ummi hna zong nih nan thawngpang kan theih tikah khin aa vei aa phunphun in aa hnangam lonak um thiam lo ah kan tuah mah caah cun a lungthin aa savang in a kan tuah i ral a tummi aa zong ca zongah siseh tutan hi cu hika zawn ah Hmai ni cung bik pa nih khuampi ni bawi bik nih Pathian bia in thazaang peknak le lung i hnemhnak amah nih tuzaan he caan a kan hmanpiak lai timi kha hmasabik ah chim ka duh. Cucun Mei ah atu bantuk live in thlah he hika zawn Facebook chung hin zoh khawh a si bantukin YouTube zongah khan ṭha tein live kan thlahmi kha atu zong he zoh khawh a si caah khan YouTube zongin a hnu zongah siseh zoh khawh ṭhan a si timi zong kha ka van chim duh i cucaahcun hram a thawk in a line dawh tiang nan rak kan ngaih i nan rak kan zohnak lai ding kha kan i sawm i ka zawn ah mic na dam ko lo ma? Aa tuk ṭha tuk si. Tlawmpal minung zakhat an van phanh bak in kan zoh tu minung zakhat an phanh bak in nangmah nih khan a ṭha bik na ti ning in caan ṭha caan kan hman piak ko law timi kha ka van i sawm duh.
Kan i lawm tuk. Ka lawm. Ka lawm. Ka phuah cang maw?
Seh, rak thok ko cang, rak thok ko cang pei lah.
Bantukin canṭha a ka petu nika zawn ah CCN rianṭuantu hna nan cungah tampi kai lawm timi kha van chim hmasat ka duh. I CCN nan rianṭuannak le Hi bantukin nanmah le nan ti khawh tawk in Laimi na kan bawmh, Laiholh na kan bawmh i a phunphun in thawng tampi na kan thanh i cu vialte lakah cun atu bantukin aa cu vialte na kan bawmh lawng si loin Pathian le kap hna in thazaang i pek dingin tuzan bantuk ah hi bantukin kei aa Santlai lo hna, nan van ka fial ve caah hin ah lunglawmhnak tampi ka nei. Bawipa tu nih CCN nan cawlcanghnak hruaitu, zohkhenhtu vialte Bawipa tu nih a tharchuahnak an pe hna seh timi kha van chim ta ka duh. Cun hika zawn CCA channel, eh, CCN channel ah a rak ṭhumi nu le pa, u le nau hna, zumtu hna, nan cung zongah tampi kai lawm i tuzan i ka ne share dingmi, kan ruah dingmi Pathian bia nih hin kan nunnak ah tampi kan bawm sehlaw cuticun Pathian bia lawnglawng hi harsatnak kan ton caan ah, lungretheih kan ton caan ah, kan zeizongte ah zeitik hmanh ah pawngkammi pakhat le pakhat thazaang kan i pek hi a ṭha nain Pathian bia tluk in hmual a neimi ṭhawnnak a um lo caah Pathian bia tu hin i hnem ko hna sih ti kha kan ruah caah khan atu zongah hin Keimah nih tlawmpal te Pathian bia lei in forhfialnak ka rak chim lai i zaangfa tein lungsau tein ngaihpiak khawh kha rak ka zuam u timi kha van chim le sawm kan duh hna. Tampi kai lawm. Ngaitu dihlak Bawipa nih thluachuahnak in pe hna seh timi kha van chim ta ka duh. I tuzan i chim Ka duhmi cu Pathian nih hin atu lio i kan ram sining zeiruang ah dah hi vialte kan ton timi hi Pathian nih nawl a pek i cucaah cun Pathian khuakhannak tangah hin ahohmanh kan luat lo timi te zong kha van chim ka duh i hi Pathian nih a pekmi nawl tangah hin zeitindah kannih nih kan nun lai timi kha tuzan ah hin van chim ding Khah a si. Sihmanhsehlaw ah keimah nih ah hi nakin hin a foundation a ṭha deuhmi hi keimah nih ka hmuhning ahcun Jesuh Khrih hi vawlei cungah zeiruang ah thlah a rat timi tu hi aa chim ning law cuticun aa keimah tu nih khan aa Ka takhan, Jesuh Khrih hi zeiruangah dah vawlei cung a rat timi te kha ka chim lai i ah, ngaitu zong nih ah, ngaihpiak khawh rak ka zuam hram u ti kha ah, ka hin van sawm ta kan duh hna. Eh, ka chim duhmi ah, a khawng sin ka ti lai cite a tlangtar ah khan ah, tlangtar ka duhmi cu The Reason of Christ Coming into the World timi ah, Jesuh Khrih vawleicung i a rat biknak a ruang timi te kha keimah le hika zun ah Pathian bia ka hmuhning, Pathian le keimah pumpak kan i tonning tein khan tlawmpal te ka zun ah hin kan i ruah ṭi hna lai. Jesuh Khrih hi mi tampi nih Kan ruahning ahcun aa kanmah kan ngakchiat lio si ah kan ngakchia tein Laimi cu tam deuh cu chan school kaimi kan si. Aa cawnpiaknak tangah a ṭhanglianmi kan si caah khan kan pi, kan pu, kan pa hna nih aa an rak kan cawnpiak ning, kum zihnih chung Laimi Khrihfa kan lamthluan i kan rak i cawnpiak ning, biakinn i kan rak i cawnpiak ning. Tete zoh tikah hin aa Jesuh Khrih hi kan sualnak caah vawlei ah a ra ti hi hopaoh nih kan pemh dih ka zumh. I cucu elawk a ṭha lomi, a hmaan ngaimi thil a si. I sihmanhsehlaw ah biatak tein Pathian lei kap ahhin aa kar kan van hlan cio tikah kanmah le kan khap tawk tein kar kan van hlan tikah kei nih Jesuh Khrih zei zeicahdah vawlei a rat timi ka hmuh dan te kha ai dang. I minung hi caan tampi ahcun hiti let kan i peihmi, kan kuat hi tiin kan timi hi, kan thi tiin kan timi hi a lettalam in tuah u ti hiti van ti hmanh ahkhin kan na ziak bak lo i cucu zeitluk ka chim duh ti ahcun kan ngakchiat lio i kan rak ruahnak le atu i Bible ca ka van rel ṭhan tik i ka hmuhnak kha ai lettalam tikah khan khi midang ca chim lo keimah lila hmanh kai ziak lo sinatein Pathian bia timi cu i ziak ziak lo ruangah khan a thawt thawt lo ruangah khan a ei kha si lo i A herh ruangah khan ei kha si caah khan keimah nih ka hmuh tonmi hi midang caah minung pakhat pahnih ca tal ah a ṭhahnem ve hnga maw ti ka ruah caah khan tuzan hi hi hi hi a share ka duhmi cu si. E, Jesuh Khrih a ratnak a sullam cu restoration timi restore timi redeem Vawleicung ah a rak ra hnawhchan cu restore timi le redeem timi ahhin a rak ra. E, Jesuh Khrih a ra hnawhchan hi religious, religion kan timi biaknak ser duh ah a rak rami si lo. E, cucucu zeiruangah zeitindah na chim khawh ti si ahcun biaknak ser duh a rak ra si law Jesuh Khrih nih Pathian nih a thimmi hna Israel miphunpi Farasi hei ti Sadusi hei ti bantuk pawl kha biaknak lei ah a reng a sang tukmi minung pawl he khan an a tawlchang hna. Cu lo si le biaknak lei ah a sang cemmi minung pawl he an tawlchan lo hmanh ah anmah he khan anmah sinin khan sianginn a kai hnga i anmah sinin kha takhan ministry kha anmah nih an tining level in a dih cikcek hnuah kha a kai hnga a rak kai hnga sihmanhsehlaw kum hleihnih si bak in Jesuh Khrih kong kan theih dih kum hleihnih si bak in A pakhatnak a voikhatnak bik ah a nulepa nih ah Lanhtak puai ah Jerusalem ah an kalpi i zeidah a rak tuah? A nulepa nih an kawl i an hmu lo. Cu ahcun kum hleihnih a si liote ah Farasi mi le Sadusi mi biakinn cawnpiaktu saya tampi, rabbi tampi he khan bia an rak i ruah i ka khan Pathian bia kha katakhan ah discussion ceih an rak i ceih hmai i he tiah khan a rak el len ve hna ti si i ka ka kha siang le a kai lo cun ministry a van thok taktak tikah a pa kha rian a bawm peng i ministry van thok taktak tikah a Hi pa hi a chimmi hmual na nei tuk ti si. Isaiah ca van rel i Isaiah chung i rak i ṭialmi a hon tikah Messiah a hon tikah misifak, midam lo, mizeng, hnachetmi, mitcaumi cu vialte cu nih cun damnak an hmuh te lai, an hmuh lai timi kha a chim i cu ahcun a van chim ding hihi a tling cang ti bak a ti ko a tling cang kaka kha a chim a khan an kharuah kha har an zoh hmual a nei tuk ti khal an theih hipa he a cawn ṭung lo an ti i khani a langhtermi cu Jesuh Khrih hi biaknak ser ding a rak ra lo timi kha khani khan fiang tein kan hmuh khawhmi si cucaah cun atu i biaknak biaknak biaknak kan timi le a Vancung i Pennak kan timi The Kingdom of God, The Kingdom of Heaven, vancung pennak kan timi kan cawh sual ahcun biaknak ah um kha a ṭha lo silo, biaknak ah um kha a ṭha sinana tein biaknak i um kha a za lo. Vancung pennak ah luh hrim hau. Jesuh Khrih nih a kan phurhmi vancung pennak ah khan luh hrim hau timi te kha a hmasa bik ah van chim ka duh. E, Jesuh Khrih nih hin aa zei ka ti lai? A rat hnawhchanh a ruang bikmi cu restore, redeem ti a sullam cu a pakhatnak Genesis a ngan pakhat a hme kularuk ah khan let us make mankind in our own our our image in our likeness let them dominion over the earth a ti a pakhatnak ah the bird a pahnihnak ah the animals a pathumnak ah the livestock a palinak ah all creatures on the ground a ti. Pali a langhter i minung kan ser hna lai Genesis angan pakhat kul ruk kanmah he ilo in kan ser lai kanmah muisam keng in kan ser lai khani khan alanghter mi cu ka fapa cu uh, minung a si lawng si loin Mi nih an zohnak hrimhrim ah khin, "Ah, hi cu ni bawi bik fa sala, ni bawi bik he na lo," timi cudin cun cucu image va si seh. Cun character lei ah likeness timi ah khan va kal selaw, aa chunglei a thinlungput a ruahnak kha keimah fa bak si ko caah khan mi tampi ka sining a theimi nih cun ka fapa kha Hi pa cu a mui lawng si lo, a zia hrimhrim a pa zia lo, a um tu hawi her i a pa lo timi kha ka ka kha al. Image timi le likeness timi nih a sawh duhmi cu a si. E, Pathian nih minung a kan ser lio ah minung timi mi phun a kan ser lio ah hin mankind a ti le he make Male and female ti si kaw, i male and female a ti mankind, nu he pa he minung phun a ti. I cucaah cun minung phun timi man timi ah hin mankind, kind timi cu phun si i man timi ah hin nu zong an a tel timi ti kha van chim ka duh. I man timi a sullam cu minung phun tinak si i, mah kha ah khan model pahnih an um i, A phu a mah kan timi khi pa kha a phu male tiah mirang nih an auh i nu kha female kawl holh cun a phu a mah a nu a pa tiah auh si. Sinain a phun tu cu mankind minung phun minung timi a sullam zong cu Pathian nih leitlak kha dust timi kha leitlak kha a lak i cun cu leitlak a lakmi chungah cun Pathian nih khan A thaw a chuah. A thaw a chuah hnuhnu ah khan vei yoh tuh kan ti lai cu tiah a sermi kha a thaw a chuah hnuah minung, mi yoh tuh, minu, mi, mi, mi tunu kha a ser. Asinain kha tunu chungah a thaw a van chuah hnuhnu ah khan minung timi nung, N-U-N-G timi vei Khi a nungmi ah khan a hong cang. Cu tikah Pathian nih a kan serhnawh chan cu Pathian nih minung a kan serhnawh chan cu aa Pathian nih minung a kan ser, amah he a kan amah he loin a kan ser i amah bantukin a kan ser. Cun, a let them dominium over the earth. Let them wring the earth ti khi si ko. Vawlei hi uk hna seh. Sermi thil vialte hi uk hna seh. Vawlei hi zohkhenh u. Uk dih u. Nawl vawlei nawl ngeihnak vialte hi nanmah nih ṭawan la u. Ah, nanmah nih khi zohkhenh u ti kha ah management management le dominion power kha kanmah kha a kan pek viar. Kha dominion power a kan pek dih in khan Pathian nih hin zei ka ti lai? Khi kha Genesis angan pakhat kul ruk chung i kan van sunghmi Genesis angan kul ruk chung i a langhtermi ah khan Pathian nih minung a kan ser hnawh chan kha a langhter cang. I minung a kan ser hnawh chan zong hi tlawmpalte ah cacang in cun ka van thlir ti hna lai lo i ah ka van chim lai i Pathian cu kan theihmi cu ah Hebrew a ngan hleikhat a hme pakhat in pathum chungah khin faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see this is what the Ancients were command for by fate we understand that the universe. Um, zumhnak kan timi cu zeithil si lai lai lai ca tein ka van rel ta lai. Lai ca tiah hi hi a biapi. Hebrew. Hebrew a ngan hlei khat Hebru a ngan hleikhat chungah khan ka van rel lai. Zumhnak ngeih kan ti hi kan i ruahchanmi kan hmuh ṭheo lai ti kan zumh le a taktak le a ngaingai a simi thil kan mit in kan hmuh khawh lomi hi an um ko ti kan zumh hi a si. I zumhnak ruangah Pathian kan biak. Zumhnak ruangah Pathian le minung karlak ah kan hmuh khawh lomi karlak ah a um ko timi kan zumh. Cucucu Hebrew hleikhat nih a kan cawnpiakmi a si. I kannih cu Pathian a biami kan si caah zumhnak timi kongkau ah doubt timi lunghrinnak, lunghniarnak pakhat hmanh kan neih lai ka zum lo. I cucaah cun zeiruang thla cucu ka chim. Zumhnak kan timi cu kan thih tikah vancung ah kan kai lai ti hmanh kan zumh. Ee, kan thih tikah vancung ah kan kai lai ti kan zumhmi cu vancung timi cu zeithil a si ti zong kan thei lo. Natein zeiruangah dah kan zumh? Kan zumhnak a ruang um. Baibal ca hi kan zumh. Pathian hi kan zumh. Pathian cu zeithil a si? Mit hmuh khawh lomi, invisible timi minung kan pum, kan minung kan taksa nih a hmuh khawh lomi, visible, invisible si. Pathian i attribute cu Pathian cu vancung kan ti lengmang mi heaven heaven heaven heaven kan ti lengmang mi s e tel lo mu heaven ka timi Pathian umnak hmun heavens timi cu atu i star vialte zong khi heaven si ko i heaven kan timi vancung the throne of God Pathian ṭhutnak hmunpi khi ka chim duhmi si Pathian ṭhutnak hmunpi zong hi kan hmu lo natin zumhnak in kan zumh caah cucu a um ko. I cucu invisible kingdom si. Pathian nih minung a ser hnawhchan cu Pathian cu invisible si. Kha invisible Pathian a umnak hmunpi kha a za lo a ti caah colonization timi colonize tu a duh i colonize cu zeitindah a tuah ti ahcun a um bak lomi creation timi created timi create CREHED create timi khi a cheukhat nih an chimnak ahcun hihi create timi hi Pathian lawnlawn nih a neih ding si ti zong an ti i cucu van ruat cio ve ko u. I create timi cu zeitllah a sawh duh ti ahcun a um lomi pi umter kha create si. Minung nih hin zeitik hmanh ah we can create any We can't create anything. Minung nih hin zeihmanh kan ser kho lo. Create timi bia kan hman ahcun, asinain we can make something. Which kan ser khawhmi cu a um ciami, existing timi, a um ciami thil in thil kan va sermi khi, khi cu create ti si lo. I a hman cu kan hman ko. Asinain a taktak ngaingai lo ti cun khi khi cu make ti si. Pathian nih hin van le vawlei hi a ser tiah create a hman. Asinain minung a ser ahcun he create human a ti lo in he make a ti. I cucu cu zeitlah a sawh duh? Atu cu create timi ah khan vawleipi hi a si i make timi ah cun kha vawlei tlak in a lakmi kha make tiah a hman. Amah Baibal ca lila a ummi a si. E, cucaah cun Pathian nih minung a kan ser cu aa zei ka ti lai to rule the earth, to manage the planet earth with earthly body, earthly suit cun Hmuh khawh lomi a sinak pi kha langhter a duh tikah cu hmuh khawh lomi a sinak pi langhternak dingah cun hmuh khawhmi thil kha a hau. Cu hmuh khawhmi thil cu a sermi minung, minu, mipa timi Adam, Eve timi Adam pakhat lawng a ser fawn. Cu pakhat chungah cun vancung in Pathian cu a rak ra riangmang i Kan hnar ah nunnak thaw a pekmi cu, cu nunnak thaw kan timi cu keimah hi ka si. I atu i ka body hi cu vawlei in a rak rami a si caah hi cu a fawinak chim cun ka nun chung kum sawm atu kum sawm nga ka nun si ahcun kum sawm nga tiang hi ka eih dingmi si. Paul nih a chim, kan pum hi kan eihmi angkeleng sawsawh bantuk si ti. I cucu nan fiang cio ko lai. I kanmah taktak cu keimah hi khawmpi, ni bawibik, ka si. I ni bawi bik Mike Frank taktak cu ka chung i ummi thlarau Pathian sinah rak rami eternal life a neimi zungzal in a thi kho ti lomi kha a si. I ka pum hi cu kha thlarau nih ai hlanmi, ai eihmi pum sawsawh a si.

I I come from heaven ka hei ti hna le i ka ka chim duhmi cu ah kha kha kha kik thukpi va ruah ahkhan cun a si khomi kha si ko i Baibal ca kan rel lengmang le Adam a pa cu Luka thawngṭha nih a chim lengmang cun Pathian fa a si ti ko cu i Luke nih Baibal ca chungah Adam a pa cu Pathian

Vei, Adam ah khin kan va, kan vai fun dih ko. Cu Adam, a cung kan hei zoh rih sia cun, Pathian ah khan kan vai fu dih. Cucaah cun, khoika an thlan na rat timi hi, aa, Pathian sinin kan ra ti hi, a pelhnak he kei cu ka thei lo. Ee, kei cu, Pathian sin ka ra. Pathian sin kan ra ti hi ka pom. Ee, cucu cu keimah ka hmuh ning si caah, aa, a hmu thiam ve lomi, A hmu ve lomi a hmuh khi zei ka ti la kan um sual zongah a ruah ziam ka thiam u ti kha zaangfah kan nawl hna. Pathian sinin kan ra i Pathian nih a kan ser hnawhchan a ruang cu Pathian cu hmuh khawh lomi si caah hmuh khawh lomi pi kha hmuh khawhnak ah van rat i uk kha ai tinmi si lo. Cucaah cun vawlei uknak ding caah khan kan chungin a thlarautu cu kan chungah a rawn i hmuh khawhmi kan pum chungin khan vawlei kha zohkhenh ding kha a kan fialmi cu a si. Cucu a ruang bik cu si. Pathian nih minung a kan ser hnawhchan a ruang bikmi cu zohkhenh u. Salm chungah a timi cu vancung hi Pathian ta, vawlei hi a sermi minung ta. I cucu zong cu Baibal ca lawng te si, Baibal ca lawng te si, zumh duh zumh duh lo timi kha cumah cung a mut i i kanmah le kan phaknak cio nih a neih lai caah, aa zei ka ti lai, khakha cu Baibal si ko ca'h khan i el awk um rua lo tiah ka ruah. I, "Heaven is real but invisible" It's spiritual realm. Vancung cu hmuh khawh lomi si. Sinain a um bak. A um timi cu uh, zei ka ti lai. A um ti a hmumi nih cun explore a tuahmi nih cun kan theih ko. Vancung cu um lo nga lo. Pathian zong hi a um timi fiang tein a theimi nih cun zeitluk ah a um lo um lo a kan ti zongah poi lo zeiruangah ticun a um lo a hmaan ko God reveal reveal timi kan hmannak a ruang cu Pathian cu khoika pa um dih tunatin ai phuan lo ca hom im ko selo kha nu kha pa Pathian a um lo atimi nu atimi pa ca khan zeitik hmana Pathian kha he will never reveal himself who doesn't have any faith and belief zumnak anei lomi minung hmaiah Pathian ai phuan lai ka zum lo ai vei phuan man si le cucu an van ṭha taktak lai. I zumhnak hnu ah Pathian cu kan sinah ai phuangmi, ai langhmi Pathian si. Cu hmanh ahcun kanmah le kan zumh ning cio in, kanmah le kan khap tawk cio in ai phuangmi Pathian si timi kha ah hika zon hmun ah ah van chim ta ka eh van keimah nih ka experience ning in van langhter ka duh. I Ka hinh, aa, atu nai ah zumhnak kongah ka chim cang i Hebru hleikhat pakhat ni pathum tiangah kha zumhnak kha kan neih lo ahcun atu ka chimmi bia hi pakpalawng bak si. I zumhnak kan neih a si ahcun aa, hi bia hi a si maw si lo timi kha aa, ka chim ruangah si loin mah tein Baibal ca chungah aa, a kawl duhmi nih kawl khawh si. I Pathian le minung kan i pehtlaihnak cu Atu a chim thiammi nih an chimmi zong khi information sawsawh a si. I information timi cu knowledge si i cu knowledge cu a ngeimi paoh nih an hmang kho maw timi kha biahalnak um si ahcun an hmang kho lo. Zeiruangah knowledge timi fimnak cu information kha an ngah ko lai i knowledge timi kha an theih ko lai. Asinain cu information timi Knowledge timi an neih ko zongah wisdom timi application ah an hman thiam lo cun pakpalawng si ṭhiamṭhiam. E cucaah cun eh, Pathian nih a kan pekmi knowledge pawl, Pathian nih a kan pekmi Bible ca hi kan rel, a relmi kan tampi hna tein wisdom timi application ah hmannak ah a hmang lomi kan tampi lai dah ka ti. E Cucu nanmah nih nan theih ciomi kan fale khi minung pathum ka i fa pali ka nei i ka fale pali ka chimh hna an pali ning ka chimh ko hna cucu information si i an cohlan dih an cohlan tikah knowledge a ai cang sinain wisdom timi hmannak ah khan an a dang cang i khakhat ah khan a kal i cucaah cun atu i ka chimmi vialte zong hi eh, nan rak theih cemmi zong a si kho. Eh, a thar zong, a cheu ca a thar zong si kho. Sinain khatiang zong kha a za nai sai lo information in knowledge tiang lawng si. Zeithla ei bau wisdom timi application atang timi zong kha ah van chim ka du. Cun um, The intention of God created mankind is to govern and manage the creation. Pathian nih minung a kan ser hnawh chan a ruang bik cu minung phun timi a kan ser hnawh chan a ruang bik mi cu sermi vialte zohkhenh ding le kilven ding ah a kan ser. Cun Pathian nih a colonization timi a hman mi cu zei he tlatah chun kan lak lai ti cun vawlei cung pumpi hi England nih zeimazat vawlei cung ram zeimazat he a rak uk. I England nih Hi te hi ai pehmi si i England hlah, England nih a ukmi kong kha cu kanmah nih Naici khua si caah va um rih seh. Rompi kong ka chim lai. Rome Empire nih vawleicung zeimawzat ram a rak lak dih i a ṭhawng taktak Rome Empire cu kan theih dih. Zeitluk in dah Rome Empire cu a ṭhawn timi cu kan theih dih. I cu Rome Empire pi i a lu taktak cu Zeithla si ti ahcun Greek mi an si fawn. Greek nih uh, Aristotle le Socrates le cun uh, uh, pakhat cu ka van philh cu i mah hna pathum nih invented an rak tuahmi si democracy kha kha kha an idea Greek library kha Roman nih an rak lak i cuticun uh, Greek hi idea neitu an si natein Roman hi uh, hriamnam a hmang taktak tu au a fawinak cu cun knowledge timi kha greek greek knowledge si sinain wisdom timi ah khan uh, Rome Rome Roman si i Romans Rome nih a hman i apelai to cucaah cun vawlei pi rak uk i Caesar paleili an chuak i Caesar paleili chungah Rome Empire cu zeitik hmanh ah tei khawh an si lo caah Zeiruang dah Roman Empire a tluk ti ahcun homosexual timi Caesar pahleili an um i cu Caesar pahleili chung ahcun minung pahleihnih Caesar pahleihnih hi vei pa an duh, nu zong an duh lo i khatak khan an thinlung ṭhalo nih an ci a mihter hna timi kha ahopaoh nih carelmi le hi bantuk history a ngaimi nih cun kan theih caah khan Cucu Caesar Roman Empire kong ah a si i Roman Empire nih hin vawleicung a uk dan hi Pathian sin in an hmuhmi fimnak si ve lai cuti. Minung popoh cu Pathian nih a kan sermi kan si caah Pathian sin in fimnak kan lak dah ti lo cu khoika hmanh fimnak laknak a um lo. I Roman Empire cu anih cu a uk dan hi Ah, a hlan ahcun Babylon Babylon siangpahrang hei ti usih, Assyria siangpahrang maw, Athayaza siangpahrang te pawl nih ram an rak lak tikah zeitindah Baibal chungah zeitindah an rak tuah ti ahcun i Judah rampi kha Babylon siangpahrang Nebuchadnezzar nih a va lak. A va lak i a kha a lak tikah zeithlah a tuah ti cun Judah siang Judah ram i ummi mi ṭhawngṭhawng paohpaoh kha a lak hna le a ram ah a kalpi hna i khatakhan Assiria zong nih cuti ṭhiamṭhiam cun tuah Assiria siangpahrang zong nih Israel rampi a lak tikah Judah le Israel ei ṭhen hnu mu i Judah ram cu Nebuchadnezzar nih lak Israel ram cu chaklei pennak cu Assiria nih a lak ve. I atu i Jonah kan rel lengmangmi Nineveh, Nineveh kan timi khi Assiria an khualipi cu si. I khi khi khi Jonah kong zong kha tlawmpalte hei lut u si law Jonah kha zeiruangah dah Assiria pawl thih a duh tuk i Pathian nih a fialnak ah Pathian bia tiang a el i khatakhan Jonah tuanbia kha hong chuah ti si ahcun Kha Israel a miphun a hawi a unau a dawt tukmi hna miphun sal ah a rak tlaitu miphun thih dih kha a hngak cu. Kha a hngahmi pi kha Pathian nih Jonah a ngan pali a hmel hei khat chungah cun zeitindah ti hi ka zon tingkhat le thong kul ngakchia kelh orh zong a thei lomi minung Tingkhat le thong kul reng lo an umnak cu maw zaangfah loin ka um hna lai tiah khan Jonah kha rak ti. Cu tluk cun Pathian cu a ṭha. Kan ral ca zong hi Pathian nih a ṭha timi ka van chim ka duh. I aa khakha cu aa vei ah ka khi Assiria kong he pehtlai in ka van chim chihmi si. Assiria zong nih Israel ram a lak tikah Israel miphun vialte paṭhawng ṭhawng hmanrua sami paoh a tlaih dih hna le a khua ram ah ai kalpi dih hna. I khaka kha hlan lio i siangpahrang pakhat nih siangpahrang ram kingdom timi a pennak siangpahrang pennak a chuh tikah a tuah tawn dan kha si. I Baibal ca chung tein phun hnih te ah khan van la ko si law atu Rom chan ahcun si ti lo. Caesar cu Italy ah a um. i Palestine timi Israel rampi khi khi a va um a va a va lak tikah zeithlah a tuah ti ahcun aa amah Caesar kha cu Italy a um i Caesar nih Pilate timi a thlah i Pilate cu representative uh, ambassador ti zong kan ti khawh i representative kuzale Caesar kuzale in Pilate kha a kal i Pilate nih khan Judah rampi kan timi atu i uh, Palestine timi khi a ning pin a rak uk i khata khan uh, Rome nih khan cun a uk cang cucaah cun kha Rome chan thengmang ah kha Rome chan la ni Babylon chan Assyria chan ah zeiruang thla Jesuh Christ rak rat lo kha Rome chan thengmang ah zeiruang thla Jesuh Christ rak rat timi zong cu a ruang um lai cu Kha romchan thengmang ah Jesuh Khrih a rak rat tikah Jesuh Khrih nih a cawnpiaknak hna tete kan zoh tikah Rom Rom minung khi Israel mi a hremtu hna Judah mi a hremtu hna Rom ralbawi mu Rom ralbawi sal hna a damter cu kha tikah Rom ralbawi sal a damter tikah zeitluk in hlah kha pennak kingdom timi dominium timi a pemhtu minung nih zeitindah a theih a power zeitindah a hman thiam kha pawl vialte kha a lang dih Baibal caah i keimah zong ka cungah bawi tampi an um i ka tangah minung tampi an um cucaah cun hi hi hi tuah thu dir ka timi hna paoh cu an tuah ko i cucaah cun Jesuh Khrih nang cu vancung siangpahrang na si A tuahsernak bak in maw zumtu cu sihmanhsehlaw cu Rom miphun cu a tuahsernak bak in Jesuh Khrih a cawnpiaknak tete a ngeih tikah a thil tuahmi tete miracle timi khuaruahhar ṭhawnnak a tuahmi tete a hmuh tikah khan kha Rom ralbapa nih kha a theih bak ko. Hi pa hi he is from somewhere else. Hi pa hi hmun dang ka dang ah rak rami si ti kha theih ko. Cucaah cun a nawlngeihnak authority kha a theih caah khan dam hei ti law comment hei pe law a dam ko la ti bak si ko i Jesuh Khrih nih hi pa zumhnak bantuk hi Judah mi sinah hin Israel mi ram ah hin ka hmu lo tiah a ti i cucu cu zeitluk ka chim duh ti cun kingdom timi a pemhmi hna caah i Rom nih khan zei zei ruangah dah kingdom kha an pemh tuk Pilat nih Caesar power Palestine ram ah kan hman khawh ti kha a pemh tuk. Jesuh Khrih a rat tikah zeiruang ah dah Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi, Jesuh Khrih a rat tikah zeiruang ah dah hihi hihi timi kha kan theih. Colonization timi ka chim duhmi aa pennak, a pennak, vancung i a pennak pi vawlei cung i a hawng kan cawnpiakmi timi kha atu i Pathian nih a ram a thawk i ka chimmi Pathian nih vawlei a ser hnawhchan cu hmuh khawh lomi a ṭhawnnak pi, hmuh khawh lomi a pennak pi, invisible kingdom pi kha visible kingdom ah ser i cu visible kingdom ahcun saram si loin amah bantuk in sermi minung nih uk ding le A ring timi zohkhenh ding le cuticun a cungah nawl vialte kanmah nih saram pawl kha hitin tuah, hitin tuah, kanmah nih ṭhawn, zohkhenh, kilven, kha kha vialte kha a kan fialmi cu a si. I cucaah cun Rome uh, colonization timi ai fiangmi nih cun kan a fiang tuk la. England zong nih Kawlram ra zeimah zat rak uk. I England i Queen Elizabeth kha rak ra thau lo. England i an dirhmun ning tein Kawlram ah kan dirhmun ko. I coffee, American i coffee in din kan i cu lakphak kan ding ko. Zeiruangah England pawl cu lakphak an ding. I khatak khan a kal. I Jesuh Khrih a kan cawnpiak ning zongah takpi khak ah khan A langhtermi cu Jesuh Khrih hrimhrim nih khan thlacamnak zongah siseh, ah Johan Thawngṭha chungah, ah thlacamnak thla a cammi cu, “Ka Pa, mifim mi hna sinin na thuhmi vancung pennak pi hi a hrutmi, a ngami, sa na tlai lomi, sifakmi, a ngaih a chiami, a lung a rawkmi, a re a theimi hna cungah na pek hna caah na min kan thangṭhat kai lawm tuk e, a ti. I Kha i a tangte i a ummi cu a mak ngaimi cu, ka pa, hi mi hna, na thimmi hna miphun minung hi, a ti. Vancung ah la hna tiah kan ti lo. Sinatein miṭhalopa kut in kilveng hna tiah kan nawl, a ti. I Laimi tampi cu vancung kai ah khamh kai fiang cang. Ka khamhnak a tlau lo timi kan uar tuk i kha kamhnak a tlau lo timi kha nanmah nih khin fa nan fa va nei u law na fapa kha ah na fapa nih na ka pa na ro ka co hririm la na fa pei ka si cu na ro ka co la co lo nga lo hoi min thuh an ti seh law na nawl pakhat mah ngai hlah seh law mah khan nai fiang te la Eh, cu lo ahcun ifian ifian timi hi hi hi ti thluak menmen in fing lo pastor te tampi nih a kan chim a hmaan ko maka kha step ah khin i cang seh law valuh ding te khi a um rih ko i kha valuh deuh mau ahcun ah John Maxwell nih a timi cu minung hi zei ruangah dah kan ṭhancho khawh lo timi ah hin Uh, motor khi kan among e eh, 20 feet hrawnghrang long khi mei nih a ceuh ti i corner um ti khi kan thei ko ti khaka corner va kal hrim kha kan du lo ti chu ve bantuk in laimi pek mirang pek zei bantuk po hi pathian le kanmah kan pe tle nak ah ke tampi mu kan du kan mu mi a hlom mi te chunga khan zumnak he kal thema i pathian ni he ti i jeremiah Sawmthum thum pathum chung i ka au nan hmuh bal lomi nan hngalh bal lomi a thuhmi thil kan piah hna lai kan kan hmuhsak hna lai a timi kha kan zum lo kan hmuh khawhmi te lawngah kan duh thluachuah a kan pekmi kan rel cuahmah lio lawngah Pathian Pathian kan lawm tuk tiah thangṭhat kan hman i Pathian nih hneksaknak a kan inter tikah Pathian sinah ai lawm kho lomi Laimi kan tam tuk. Cucu cu zei ruangah a si ti cun kan hmuhmi kan mit nih a hmuhmi a hei nai khawh ning cu kan mit nih a hmuhmi a nai tukmi in cun law Pathian kha kan tah peng cu cucaah cun kam khat lei chim ahcun zumhnak kan nei lo ti kha Hebrew lei khat pakhat i pathum kha kan nganh bak kan hmuh khawh lomi a um ko ti kan zumhmi kha zumhnak a si ti Pathian kan zumhnak faith timi Ruangah Pathian kan zumh na tein a taktak ah reality timi a taktak ah hin Pathian hi khi kan zumh dan hi kan thluak level tiang te lawng kan zumh i ni a chuak ngaimi pakhat tein a hlan lio kan pupa nih an rak thim lengmang mi kawl kil vai deng ti si kawl kil vai deng a sullam nan theih ko la kawl khi a kil bik ah an ruah vai khi a deng bik ah vai cu kala khin si cu vai cu a deng bik ah vai khi a deng bik an ruah kawl khi a kil bik ah an ruah i kawl kilvai deng timi atu cu kan van ṭhangcho le zei ah kan thlen vawlei killi kan van ṭhangcho deuh te le vawlei hi kil zong a nei lo a pum ko cu cucaah cu a kil zong um lo vawlei killi timi zong he kan fale chan ahcun theih lo ahcun kanmah chan hmanh ahhin pathian nih kan zaangfah seh thleng u si ti ka duh Cucu ka chim duhmi cu a bia kha si loin kan ṭhangcho si ti kha ka chim duhnak si. I vawlei killi ti vawlei a kil zong lo a pummi arti khi a kil kan sawhter hna selaw ahohmanh nih kan sawh kho lo lo. I a kil pali ti kan chim duhnak a ruang cu keimah nih ka hmuhning ah a si a nauh ṭawng mioh timi kha a si ko lai i cucaah cun kha cu va um ko seh ka chim duhmi si lo. I kan ṭhangcho ve cang i Laimi Kawl Kawl khi a kil bik vai khi a deng bik ti a ruatmi miphun kha Pathian nih ruah lo piin David tuu a khalhnak in siangpahrang a cawi bantukin vawlei ro kan dehnak in kuanti kan kahnak in thaithol kan kahnak in ṭimbi he kan kahnak in caw le na kan khalhnak chungin Pathian nih a kan cawi i US ram a kan phakter. I hi US ram a kan phaktermi hi Pathian nih tinhmi nei loin zeithil hmanh tuah lo. Cucaah cun kan lung i fim hna silaw atu chan i harnak a tong cuahmahmi kan miphun zong hi US ram a phanmi nih zoh sawh hna hlah sih. Nehemiah khi Israel, Israel kulhnak vanpangpi a tlu timi a thawng a theih bak hin ka ṭap a ti. Ka ṭap i rawl ul in thla ka cam a ti. Cucucu tlanglawng a cim rih mu. I Israel ram kulhnak, Israel khualipi kulhnak lungpang a cimh ah khan Nehemiah khi a ṭap a celh lo. Nang kei kan dawtmi Laimi harsatnak an tong cuahmah. celh ding si lo. I cucaah cun a lam a um zeithla si Assyria miphun pawl rawl an ul i Ne- Ne- eh, Nineveh khuami saram he minung he nithum chung rawl an ul caah Pathian nih kum zakhat extend piak hna a sauh kum zakhat hnu lawng a hrawh timi kha Baibal chung kan theih. E cucaah cun lai lei zong atu hi haran don cawma lio si. E cucu cu congia ka van theh ta he ca tiah lai lei thawngpang kha kan thluak an tlau awk a tha lo. E hi ka zawn ah khan atunai vai colonization timi te kha ka van peh hna lai i cucaah cun colonization timi cu ah Johan Thawngṭha chung i Jesuh Khrih thlacamnak in siseh, Mathai Thawngṭha, ah paruk, pakua in hleithum tiang, hleili tiang ah Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi ah siseh, Zeitindah a ti ti ahcun, vancung khua i ummi kan Pa, na min thiang upatnak um ko seh, na pennak tlung cang ko seh. Vancung bantukin vancung bantukin vawlei cungah hin na duhnak tling ko seh ti kha si. I Rom ram ah Caesar nih eh Italy ram ah Caesar nih a uk bantuk tein khan Pilate nih Palestine ram ah a uk ve. Season nih a tuah bantuk tein a tuah ve. Season nih law a chuahmi law te kha khika zawn ah an hman ve. Cucaah cun Jesuh Khrih nih a kan cawnpiak ning in cun vancung khua ah na duhnak a tlin bantuk in a ti. Vancung khua cun duhnak tlin lo ngah lo. Vancung khua ah Pathian nawl a ngai lomi Lucifer cu vancung ah ai tlum lo caah thlak a si ti Ezekiel chungah. Cucaah cun vancung khua ah cun duhnak A duhnak a tuahmi lawng an um. Vanmi, cucaah cun vancung khua na duhnak tuah a si bantukin vawlei cungah na duhnak tuah siseh timi Jesuh Khrih nih kha duhnak kha kan fiannak hnga ding caah cun Rom pennak pi Israel mi nih an fiannak ding caah cun Pilate le a minung zeimaw zat Palestine timi Israel ram ah an va kal i hitihin tiin kan nunphung si. an culture, an nunphung an va cawnpiak hna hrimhrim hau. Cu ve bantukin Jesuh Khrih vawlei cung a rat hrimhrimnak cu kha vancung i culture kha a kan cawnpiak. A kan cawnpiak caah ni kum sawmthum le kum thum le cheu vawlei cungah a um i kum thum le cheu chung a zultu pawl a cawnpiak hna. Nang le kei Zultu pahleihnih nih pakhat cu a va lolak i pahlei khat hmati u sih. Thawhṭhannak a van co hnu zongah Okay. Sorry. Ka dih dengmang cang. I um, vaya lai ka ti lai. Kha zultu pa hleihnih chungah pakhat cu a lo lak i kha pa zultu pa aa hleikhat chungah khan lungah Jesuh Khrih nih a kan cawnpiakmi kha an fiang kho lo. Asinain zeitikah dah an fian ti cun Pentekos ni Thiang Thlarau rak ṭum tikah an fian. Cu ve bantukin atu ah Joel kuat hnih chungah a timi cu Joel a ngan pahnih chungah a timi cu ni hmanung bik ni ah cun ka thlarau miphun vialte mi vialte sinah ka toih hna lai i aa ka coter hna lai ti a si. I Jesuh Khrih nih a rak rat hnawh chan cu kha Minung kan nunnak in Adam sual a tluknak in kha sual a tluk hnu ah khan Pathian nawl Pathian lung a tong kho ti lo. Cucaah cun kha sual a tluknak aw Pathian lung a ton lo kha cu vung ko sehla zohkhenhnak nawl vialte kha chuh dih si Ab- Adam kha nawlngeihnak vialte authority power vialte kha chuh dih si kha chuh dihmi kha Satan le Jesuh Khrih bia na ruahnak ah Satan nih keimah pek ka si ti Satan kha pek selo Adam kha pek selo natein Adam nih Satan nawl a ngeih caah aa khatakhan nawlngeihnak vialte kha Satan kut chungah a um. Sihmanhsehlaw Jesuh Khrih nih nawlngeihnak he uh, obedience he khan kha nawlngeihnak vialte kha a lak ṭhan i uh, Matthai thawngṭha uh, kul le riat thleiriat chungah din dah ti vancung i nawlngeihnak vialte vawlei cung i nawlngeihnak vialte cu keimah pek a si cang cucaah cun uh, va kal u hi thawngṭha va chim u the kingdom of God timi maw preach this gospel the kingdom of God timi kha vancung pennak thawngṭha va chim hna u ti kha a kan fialmi kan si i Cucu kadon hin Laimi tampi kan i tinhmi cu kan ruahmi cu Baibal ca kan rel tikah vancung kai kha kan duh tuk. Sinain Revelation chapter 5 verse 10 biathlam a ngan panga ah mi pahra timi cu You have made them to be a kingdom and priests to serve our God and they will ring on earth. They will ring on the earth a timi hi zeitluk si ti ahcun kanmah thimmi minung pawl kha you have made them to be a kingdom and priest kanmah kha tlangbawi le uh, nawlngeitu a kan ser i uh, Pathian serve a serve ding to serve our God Pathian a lung tlinter ding ah khan kanmah kha tlangbawi a kan ser. Cu tlangbawi a kan sermi nih cun ti they will ring on the earth vawlei hi kan uk lai ti si. Mi vancung khi cu Pathian nih uk lai kanmah minung nih kan uk lai lo cucaah cun kan nih cu a sermi minung kan si caah vawlei hi kan ta si timi te kha uh, van chim ka duh cun hika zawn ah hin uh, Jesuh Khrih nih a kan fialmi cu Jesuh Khrih nih biakamnak a kan pek fawnmi cu Matthai Galilee pakua chungah “You will be hand over to persecute and put to death, and you will be hate by all nations because of me.” Miphun vialte nih an in huat hna lai. A chel can ah an in velh, an in tuk hna lai. Mi nih a kan tuk, a kan velh ko lai. Keimah ruangah cucu nan ton lai ti i Matthai Thawngṭha kul le li pakua chungah kha ka vialte kha kan chim dih cang. Pahra ah uh, mi, mi tampi cu ti many will turn away from the fate and will betray and hate each other. Mi, mi tampi nih cun uh, anmah le anmah kha an a rawi phiar lai i pakhat le pakhat an a hua lai ti. False prophet Profet ṭhalo, profet deu pawl kha tampi an hawng chuak lai i ti. They deceive many people. Mi tampi kha an hlen hna lai. Because of the, the increase of wickedness, the love of most will uh, grow cold ati. Kha profet ṭhalo pawl nih thil ṭhalo tam tuk at karh lai caah khan uh, dawtnak kha a zor thluahmah lai e ti. Sinatein ati. But the one who stand firm to the end will be saved. A dih tiang maw Matthai Thawngṭha kul le li hlei thum te kha a biapimi a si. A dih tiang a dih tiang a dirmi cu khamh an si lai ti. Cucaah cun Jesuh Khrih nih vawlei ah a rak ra i a kan khamh a hmaan a ṭha tuk i zei ruangah thlak si Jesuh Khrih vawlei a rat hnawhchan a ruang bikmi cu Adam nih a sunghmi zohkhenhnak ṭhawnnak vialte kha khakha kha Satan nih a tingmi kha Jesuh Khrih nih Toidornak te he nawlngeihnak he a rak ra i Jesuh Khrih nih teinak a hmuh i Matthai thawngṭha kul le riat hlei riat chungah nawlngeihnak kha aa lak. Kha nawlngeihnak a lakmi kha Adam timi cu minung phun vialte paohpaoh hi Adam kan si. Kha Adam timi cu mipa timi mipa tinak si. Mipa timi kha mankind chungah khan kan atal dih. I minung phun a simi vialte kha kha kha kha vawlei serhram thawk i Pathian nih a rak pekmi pi kha atu cu Jesuh Khrih a thawh ṭhan tikah zeitindah ti ti cun mi vialte kan pe ti lo a nawl a ngai bakmi lawng a nawl a ngai bakmi lawng pek kan si cucaah cun a nawl nawl ngeih timi kha uh, obey a har bakmi si commitment timhtuahnak he bak Jesuh Khrih nawl ngeih hau cu lawng lawng ah cun pennak nawl uh, dominion power timi a kan pek lai cu dominion power pekmi lawng lawng hi Zungzal Jesuh Khrih nih a ratmi Pathian nih a ser hnawhchan fulfill timi a tlintertu cu kan si la. Cucaah cun a tlintertu na si ve maw, ka si ve maw timi te kha ahopaoh cucaah na hen pumpak cio in i check hna sih ti ka duh. Cun a donghnak te ah Matthai thawngṭha hleriat palin paruk tiangah khan Therefore, whoever take the lowly position of this child is a greatest in the kingdom of God. Hi ngakchia pakhat bantuk in nan um lawnglawng ah hin vancung pennak ah mingan ah ser nan si lai a ti. Cucucu ngakchia cu a lung a thiang tuk. Pakhatnak a lung a thiang ai tongdor. Ngakchia cu fialmi poah a ngei i Pathian nih zeitluk in dah aa nawlngaih a duh timi kha. Cun, and whoever welcome one such child in my name, welcome me. Ngakchia pakhat ka min in a cohlangmi nih nan ka cohlan a si a ti. i thil pakhatkhat a lung a thiangmi pakhatkhat kan cohlan hna tikah Jesuh Khrih ah kan co kha si. Cun anyone cause if anyone cause one of these little one those who believe in me to stumble it will be better for them to have a large uh, millstone hung around their neck and to be drawn in the depth of the sea. Really chungah ngakchia pakhat A vei khi ngakchia pakhat mu kan pialter sual hna cawnpiak ding nulepa nih kan rian a simi kan fa naute zohkhenh loin rian lawng kan focus i rian lawng kan focus i inn ah ai phet rumro kan zohter amah lawng kan umter peng a si ahcun a donghnak ah zeithlai cang lai ti cun Pathian nih a chimmi cu cu bantuk mipa caah cun ti fale zoh loin mah le mah lawng ai zohmi caah cun zei bantuk dah a si lai ti

Hihihi a pakhatnak bik le a hnu a lian bikmi a ngan bikmi nawlbia kan pekmi hna a si a ti. Cun a pahnihnak cu ti nangmah nai dawt bantukin na innpa va daw a ti. I kan innpa cu hothlen si ti cun Samaria, ah Samaria Mipa kong ah khan innpa kong kha a kan cawnpiak i i kan Samaria cu ah Samaria miṭhapa le ralbawi le eh tlangbawi le Levi mipa kong a kan cawnpiak i cu ahcun kan innpa cu aho bik dah an si? Kan pawngkam ummi an si ko. Cun Lai miphun, kan miphun kan hawi kan unau kan unau an um lo zongah kha vialte kha kan innpa cu an si ko cucaah cun kanmah kan dawt bantukin atu i harnak a tong cuahmahmi kan unau pawl zong hi dawt hrimhrim an hau timi te kha van chim ka duh i a donghnak bik te ah hite hi kai tar lengmangmi si i ai thlengmi ah hin te ai thleng cuahmahmi ah hin zeidah a si ti ahcun ka rel lai i we must choose the chain we desire Kanmah nih kan duhmi cu kan i thim hrim a hau. Full multiply when wise men are silent. Mihrut hi an karh thluahmah ko la. Mifim timi, keimah timi, dai tein an um ahcun mihrut an karh thluahmah la ti. Evil men success when righteous men do nothing. Uh, A fel deuhmi nih daite kan um i a fim deuhmi nih a fit deuhmi nih daite nan um ahcun ti evil men timi ruahnak chia pawl nih khan an hlawh a tling thluahmah lai i a kan nan thluahmah ko la ti. Darkness rule when light is absent. Ceunak timi Pathian nih a kan pekmi ceunak atu bantuk i kan chim lo ceunak Pathian nih na chung i a chiahmi ceunak kha na pawngkam caah ceunak na siter lo ahcun ti darkness will rule muihnak nih an uk a uk dih ko lai kha na pawngkam vialte kha muihnak nih uk dih ko lai cucaah cun nangmah kha personal in ceunak na si timi kha chim ka duh problem ring when solution are ignored piatana nih zei ruangah dah kan nunnak ah hmunhma lak lengmang ti ahcun ah solution timi kanmah nih kan sawt khawh ko dingmi phaisa fangkhat nih te kan thawh khawh ko dingmi kha kan thawh lo tik poah khan ah piatana nih a kan zulh peng timi te kha uh, van chim ka duh i cu di in cun uh, a victim of change timi victim of change ai thleng cuma mi ah kan tlaih khawh lomi ah hin victim na si lai maw victim timi cu ai thleng cuma mi pi nih mah an thlen lai sihmanhsehlaw cu silo cun an agent of change ai thleng cuma mi ah dah nangmah kha thlengtu na si lai thlengtu si dingah atu lio ah kan ram nih an herh Kan miphun nih an herh. Bawipa Pathian zong nih an herh i na pawngkam minung zong nih an herh. US kan ratmi khoika kan umnak hmun paohpaoh ah Pathian nih a kan kawhauhnak hi pakpalawng si lo caah tuzan i ka chimmi thawngtha zong hi Pathian nih a kan kawhauhnak kan fiannak ding caah cun khoika an kan rat ti zong a hau i Pathian nih zei ruangah dah minung a kan ser ti zong kha kan fian a hau i cun Pathian nih zei ruangah dah Jesuh Khrih nih a thar in sualnak kan tlak hnuah nawlngeihnak chu kan si hnuah a kan pek ṭhan timi te kha i fiang hna selaw hi kan chim khawhmi hi a ṭhami um sual ahcun Bawipa tu nih thluachuahnak kan pek piak ko seh, ngaitu a theitu vialte nan cungah Bawipa nih a kan phurhmi daihnak nan cungah tlung ko seh, Bawipa nih sualnak pe hna seh, tampi kai lawm. Na aw na miuk bal a? Ka hlawt. Tuzaan ah caan saupi thazaang peknak in thawngṭha na kan chim caah khan na cungah tampi lunglawmhnak kan ngei. I hmailei zongah caan na ngeih a si ahcun A fial zong kan i fial ṭhan te lai le sawmnak kan i sawm ṭhan te lai le aa nangmah nih aa caan hna na kan pek a si ahcun na kan telpi ṭhan te lai. I aa atu naimai nih a chim bantuk khan aa tuzaan ah aa caan ṭha kan neihmi he aa a lak in a si sualnak hnga lo caah khan atu bantuk in aa mipi hna thazaang dernak an hman sualnak hnga lo thazaang peknak an chim. I a zohtu vialte aa nan cungah lunglawmhnak an nei. Hi tuan deuh ka chim cang bantuk khan Hika Facebook chung lawng si lo khan YouTube chungin a hnu zongah ngaih ṭhan khawh peng a si timi kha donghnak ah ka van chimmi si sehlaw siseh mah ni cung kan i lawm tuk caan ṭha kan pek caah khan Bawipa nih in hmang chinchin ko seh ti zong kha van chim ka duh i Laitlang lei ummi hna chung ṭha ulaw cun US ram dang ummi hna mang ṭhan hna ulaw mah thank you kan i lawm tuk hringhran.